Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli künjeginde Beýik Ýeňşiň altmyş ýedi ýyllygynyň hormatyna bagyşlanan dabaralara giň gerim berildi. Müň dokuz ýüz kyrk birinji, müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylla zähmet çeken ak saçly enelemmiziň görkezen nusgalyk edermenligini hormatlap, uruş weteranlaryna, şo sanda uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna pul hem-de gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak barada döwlet Baştutanynyň gol çeken Permany ýurdumyzyň her bir raýatynyň şatlygyny goşalandyryp, Ýeňiş baýramynyň dabaralaryna aýratyn öwüşgin çaýdy. Hormatly Prezidentimiziň Permany dessine ýerine ýetirilip, ýurdumyzda Ýeňiş gününe bagyşlanyp guralýan çärelerde uruş weteranlaryna we tyrly zähmet çeken mährem enelere döwlet Baştutanynyň adyndan sylaglar dabaraly ýagdaýda gowşurylýar. Muň özi olaň gojalyk kalbyna ýigitlik öwüşginini çaýýar. Döwlet Baştutanymyzyň Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde merdana halkymyza ýüzlenip aýdan sözleri bolsa, ýurdumyzda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylara uly hormat goýulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Adamzat taryhynda bu iň pajygaly uruşlaryň biri bolan Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda türkmenistanly Ýigitleriň müňlerçesi gaýduwsyzlygyň we gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezdiler. Gahrymanlarymyzyň ine şol söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz mertligi we edermenligi ölmez hem ýitmezdir. Tyýrda galan watandaşlarymyz hem jan aýaman zähmet çekip, bu gazanan beýik ýeňşe öz sallamly goşantlaryny goşdular. Gazaply uruş ýyllarynda türkmen halkynyň müňlerçe gerçek ogullary ata Watanyň, ene topragyň azatlyk ugrunda gara başlaryny goýdular. Beýik Watançylyk urşunyň allym, berdimli söweşlerinde görkezen edermenligi üçin türkmenistanly gerçekleriň ýüzden gowragy Gahryman diýen belent ada mynasyp boldular. Eziz Watanymyzy, mähriban halkymyzy, ýagşy geljegimizi gorap, wepat bolan gahrymanlarymyzyň hatyrasy, uruşdan ýeňiş bilen gaýdyp gelen gerçeklerimiziň tylla gijelerini gündiz edip, merdanalyk bilen zähmet çeken ildeşlerimiziň mertebesi hemişe belent tutular. Olaryň nusgalyk edermenligi, manyly durmuş ýoly ynsanperwerligiň eziz halkymyza hyzmat etmegiň, mukaddes Watany goramagyň beýik mekdebidir. Berkarar döwletimiz merdana uruş we zähmet weteranlarymyz barada ýyldyrym alada edýär, olaryň saglyklaryny berkitmäge, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn üns berýär. Biz ata Watanymyzyň merdana halkymyzyň öňünde uly hyzmatlary bitiren uruş we zähmet weteranlarymyzyň sarpasyny hemişe belent tutarys. Sizi we ähli halkymyzy beýik Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size we mähriban halkyma, merdana Watan goragçylarymyza Beýik Ýeňşiň hatyrasyna tirle gijesini gündiz edip, jan aýaman zähmet çeken ildeşlerimize berk jan saglyk, uzak ömür, asuda, abadan we bagtyýar durmuş arzuw edýärin. Hawa, Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan, tylla zähmet çeken weteranlarymyzyň nusgalyk edermenligi, manyly durmuş ýollary halka, ata Watana hyzmat etmegiň beýik mekdebine öwrüldi. Hut şeýle bolansoň, mähriban weteranlarymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe uly ösüşleriň ýoly bilen rowaçlyga tarap ynamly gadam urýan halkymyzyň kalbynda aýratyn orun eýedirler. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda uruş weteranlarynyň we gurban bolan esgerleriň ýanýoldaşlarynyň gatnaşmagynda geçirilýän baýramçylyk dabaralary muň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýowuz urşa gatnaşyp, sag-aman dogduk ýurduna gaýdyp gelen esgerler bilen bilelikde ýar ojaklary mukaddes saklan enelerimiziň hatyrasy belent tutulýar, olara uly hormat-sylag edilýär. Olar milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurtda amala aşyrylýan düýpli özgertmelere, günsaýyn özgerýän şäherlerimiziň, obalarymyzyň täze keşbine guwanýarlar we hormatly Prezidentimize çäksiz ýürek buýsançlaryny aýdýarlar. Çünki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda eziz ýurdumyzda diňe ýeňişler ýardyr. Bu bolsa häzirki nesilden pederlerimiziň gahrymançylykly ýoluny asuda, parahat eýýamymyzda zähmet gahrymançylyklary bilen mynasyp dowam edýändigini aýdyň ýüze çykarýar.